Hetiang a mipuiin an zui luih luih tak ah chuan Baptisma te zawt lam lui ah an chang a, Lam hi tu nge i nih? Messia em nih i nih? Nge Eliza i nih? tiin zawn ah an zawt a, Ka ni lo, Messia ka ni lova, zawl nei Eliza pawh ka ni lo. A hnung a lo kal tur hi chuan ni rawn leh khauh dawn a ni. A pheikhawk hrui tel tlak pawh ka ni lo. Ani chuan tuiin a baptist dawn lo a, Thlarau Thianghlim in a baptist ang chu, a ti a. A tu kha mipuiin an rawn zui leh a, Isua pawh kha a hnenah khan kha mi ni kha Jordan luia baptisma zu khan a hnenah a chang a ni. Mihring a nih avangin baptisma a chan a ngai a ni. Tichuan a tu kha Isua a Johana Baptisma rawngbawlna ah lo kal leh a. Johanan a zirtirte leh mipuite leh puithiamte, amah chanchin hre lote hnenah khan, Enteh u, Pathian Biarak lo, khawvel sual kalpawihtu tur saw, a ti a ni. Lal Isua kha a kawk ngei ang, a kawk tih Bible ah lang lo mah se maw?

Khawvel, van, van leh lei leh van zawng zawng khawvel pumpui ramkila Talmud-a thil siam zawng zawng hnena chanchin hra kil rawh u ti. Thil siam zawng zawng hnena chanchin hra kil rawh u. Chuvang chuanin thil siam zawng zawng te pawhin chanchin hra an hriat a ngai a, chhandam an nih a ngai avangin, Lalisua phur hi a ni tam tih a rinawm a ni, ti rawh u. A phur hi zang lo bang ti rawh u. Nichiah kan sa zawk a, ka rilru hian hna em em he pui kan va nghet. Kraw chu aw khaw sik tak mai chu Isua an ka tan a pu, ka phur kang ve thei dawn emaw ka vei ang khan awm chu.

Hausa a kheng bet ka si a, eng bakna lehkha maw? Mosia nena Pathianin dan a siam a, kan thlahtu Eden bawhchhiatna avanga misual nungtlak tawh lo, misual chelai leh ber thi tur kan nih avangin Pathianin Mosia hnenah dan a siam chak a. Sinai Tlangdante pawh kan tin, mahse Mosia dan pawh chu A lo rum em em mai a. Tilo a zawm a zawm Israel fate leh khawvel mite, Lal Isua ringtu, Pathian ringtute tan a zawm a zawm zawh rual loh khawpin chu dan chu a famkim lo va, a rum lutuka mihringin a zawm chi a ni lo. Nu leh pa kut tha ringawt pawh vuak hlimtu i thi tur a ni. Maw? Nu leh pa thu awih lo ringawt pawh ruak hlum tur, uihe lung a dem hlum tur, thin a ni reng mo sia dan kha. Chuvang chuan dan hi a famkim lo vanga vangin aa dan famkim lo leh dan rap that tak mai, dah thin a dan mak ata chu min chhan chhuak turin Calvary tlangah, Calvary Cross-ah, Chu khawvel sual phur rit tlat mai chu thurin thlen deiin a awm a ni. Zawng Kraw Ser a au laiin eng ti nge tih ka pa annih hi ngaidam rawh, annih hi ngaidam rawh an thil tih sual an hre lo a ni. Ngaidamna thu min puansak ta, ngaidamna thu min puansak ta nang leh kei atan chatuana boral tur. Chatuar a thi tur nun lei tawh lo Horse ler ah a phur rit zawng zawng. Khawvel sualna, chatuarna nun kak tawh lo te kan sualna, Pathian an chhia bawng tawh te leh kan nunna nei tawh reng reng lo te tan ka pa an nih hi ngaidam rawh an thil tih sual an hre lo a ni. Hosera kan damna turin ngaihdamna thu min puansak ta. Ngaihdam kan in ta kan ti ve ngai reng reng lovin maw, kan thawhhah ve ngai reng reng lovin kan sual. Zawng zawng phunin ani chuan hlawhserah a tling ta ta a ni. A va han ropui em, a va han lawmawm em ti rawh u. Engmah Pathian laka chantu nei tawh loh ten damna famkim kan lo cham ta, ngaihdamna, Min rawn puan sak ta. Ka pa, mi hi ngaidam rawh an philh tih an hre lo a ni. Ngaidam na ropui tak mai kan lo chang ta a. Tluangkawi ni ah hian tihdam kan ni ta. Mun chang tawh lo hnu khan thatuam nunna kan chang leh ta, a van ropui tak em. Chuvang chuanin a ngaidamna hi kan sawi thin. Sakna ah hian thil tih theihna awm kan ti a. Pathian fakna hi a ropui kan ti a, kan sawi lar ber pawh a ni a, Pathian fak a ngai a, Pathian hi tihlawm a ngai a, Pathian a nun nei tur chuan kan fak a, amah kan hnaih a ngai kan ti thin. Faknaah hian thil tih theihna a awm kan ti thin a, ngaihdamnaah hian a ni thil tih theihna chu awm ni tilo. Ngaihdamnaah hian a ni thil tih theihna chu awm zawk ni. Amah an ropui em?

Lal Davida Joba nunah te pawh kan hmu a, Joba pawh aakha ti taka sawm a tawrh lai khan a thiante pathum an lo kal a, a Pathian sawi che mai tawh turin an tih lai khan engtinge chang Pathian hnenah Pathian hnenah a tawngtai sak a, kha kawngkam mawi dai lo tak ka hmang lo turin Pathian aidanna a dirsak a ni. A ropui tir a uring tu nun hi Pathian, Pathian in neitu te. Davida an speaker khan a sawi a. Davida a nun te hi a ropui em em a, kan Bible-ah chiang takin a hrilh a. Lalsawlan thah tumin a um a um a, a tlang chhe zel a. Amah Lal Davida'n thah ka hun rem chang an hmuh a, a muhil lai a puan ngawr a der sak a. Mahse, lal hriat thih a ni a, Pathian ila lal tura a ruak a nia vangin a that lo a ni kha, tiro u, a that thei reng a. A van ropui em? Ka mi fel a ti a ni, Pathian in chu ngaihdam na ropui tak ama nuna a lo lan avangin a fapa Absaloman a vek a ve a, a um a um a, thah a tum a. Mahse Absaloma a lo tlawp ta a, amah leh Davida leh hoten, Joaba te, a a sipai kal hotu ten thah tum a, an hual tawh hnuah pawh khan. Hahchawng hmai ka fapa kha nghatin a reng reng su aw a ti. Amah thawh tum a um a, hual bet hual bet tu te kha ha ka fapa tlangval Absaloma kha va tin a suh u aw tiin a la sa a nih kha. Chu chu nih Pathian i ngaihdamna ngai, Pathian ngaihdamna ropui zia chu tirh a um. Chuvang chuan. Chutiang khawpangai damna ropui neitu chu Pathianin ka mi aw, ka min fel tiin a sawi a ni lo Davida. Tunah chuan Goinia pawh hianin keini pawh hian thil tihtheihna, keimah min hmuna thil tihtheihna leh ringtu kan nihna leh kan Pathian nung ringtu kan nihna a lanchhuahna tur chuan Ngaihdamna, Ngaihdamna thin hi kan kut hi Pathian atangin a va han pawimawh em? Pathianin Krista a ngaidam cho ang hian i ngaidam tawn rawh u. Abraham Stein-a kha kan hriain ka ring maw? Orissa-a missionary pa fa an han ringte kha Abraham Stein-a te kha. An hal hlum a, motor a chhungah khan an hal hlum thunga an hal hlum ta a ni Mithun a ni. A nupui ngaihdamna thu a buang a, a ngaidam a. India ram a ni a, Tirau Kristian tlêkna ram a ni a, makan ti em em a, an awih thei lo a ni. Engtinge i ngaidam theih an ti an ti a. Mithiam te phei chuan a chhuin an chhui hial a ni. A nupuina ngaidamna kha a ropui an ti. Pathian thu Kristiante thuin lei nghah na nih avangin an hrethiam hak lo a ni. An thu en chhuihchhuah na ah chuan Abraham Stein-a nupui khan mi a mission an in hnathawh na ah khan mi hi a lo ngai dam tam tawh lutuk a. Khawngaihna leh ngai in ratna a ngah a, mi a lo ngai dam tam tawh lutuk a. Chu chuan mi han ngaihdam mai kha hi harsa a ni lo a ti a ni tiin an sawi a ni. Hnga mi lawkah kan fiah tirh u, khawvela deng chuan Charlie ka ka chanchin te pawh kha a lupuin a ngaidam a ni. Khawvela Kristian te muthlu tawnu min kai tho a, Charlie ka kan tih deuh chuan, Kawng zawh muk muk a a sing a sang tel in Kristian te kan nupui tawh min kai har leh kan tia kan lo hlimpui em em a ni mi Zoram ah pawh a nupui in a pasal that tu kha an ngaidam riat mai a, khawvel a nawr mi hani kha tiro khawvel mak tir ni kha sorkar lu pawh a hai a ni, kawr tang tang tlawn kha tiang a tual that thu kha chu ngaidam tur a ni si lo. Amah erawh chuan Nupui la hnai dam hi a nei. Engvang nge kan tih chuan Amah Krista a nun avangin Krista a ngaidam cheu ang hian i ngaidam tawn rawh u tih nun kha a taka a rawn telpui dan a ni. Chuvang chuan Zanina lo kal thawmte pawh hian Zanina Isua Kristan Hostera kan sual kan phur rikchatuana kan thihpui. Kan thi tur, chatuan a thi tur, chatuan a nung tlak tawh lo te, au tam thih nge nge na tura ka pa ang nih hnai dam rawh tih a thaws cher a, a rawn puan a va kham. Vawinia hian nang leh kei pawh hian kan thupui berah chuan hnai dam na nun hi kan nei tur a ni. Amah la Isuan chinah kan chhiar tawh a, chanchin thla mathai a ziakah khan mi an pawhchhiarna te inneih lam chuan in pa vana min a ngaidam ve ang seuh. Mahse la mite inaidam si loh chuan in pa in inbawhchhiatna te a ngaidam lovang a ken. Ngaidam lai hian thil tih theihna a awm a ni an tih tawp a. Mi i va ngaidam chuan i ngaihdam te kha an lawm a, an hlim a, an hlim em em a ni. An theihnghilh leh tawh ngai lo. A ngaidamtu nangmah pawh kha i hlim veng veng mai. I thinlung takin i hlim a ni. Chutah chuan ngaihdamna ah hian aw thil tih theihna a awm a ni tih kha chiang takin a lang a ni. Ka insuan khawvela a awm laia hei hi a thusawi a ni a, zirtirna a kalpui laia a thusawi a ni. Mawi ngaidam leh ngaidam lo chungchangah pawh la insuan zirtirna a pen. Zorang chuanin in ngaidam tawn ila, Pathianin Krista a mi ngaidam angin zaninah hian he kan thupui kal chang hian unau duh tak kan bangin hian ngaidamna thinlung nen zan inah hian min aw ang. In ngaidam tawn thar ang u. Ngaihdamna tel lo chu chhungkua a chhungkua theih lo va, kohhran a inpum khat theih lo va, khawtlang a inpum khat theih lo va. Chutah chuan ngaihdamna tel lo chuan mihring nih hi a hreawm a ni, mihring nun hi a hreawm a ni. Chutah chuan Kristan a ngaidam cheu ang bawkin, Bawinia hi nangmah ni pawhin ngaidam rawh, tih hi. An hnusawi te an ti tawp nan kan hmang dawn ria. Lalpana thu kan ti bik che. An zar tan a khat in mal nuisawm rawh se.